Cawn ni gymryd brec bach am funud. Cyn i restr fan hyn, restr dwi wedi gasglu yn ystod fy mlynyddoedd hir o ymchwil, o bob peth ddylwn ni gynnwys mewn darn o waith celf, drama neu ffilm neu lyfr neu rhywbeth, er mwyn iddo fo gael ei dderbyn gan Gymru Cymraeg. Felly gawn ni weld sut dwi'n gwneud. Ar un pwynt, rhaid i ferch ifanc mewn ffrog laes redeg drwy strydoedd y pentre yn sgrechian bod na ddamwain di bod yn chwarae. Mm. Na. Rhaid i bob cyfeiriad at ddiwylliant boblogaidd fod tua deng mlynedd yn hwyr. Wel, hyd yn hyn dwi wedi sôn am catchphrase a gremlins, felly ddim yn gwneud yn rhy ddrwg fanna. Rhaid i bob sais yn eich dan o waith fod yn gont o'r radd flaenau. Os na Saeson yn Aberystwyth? Rhaid i unrhyw bortread o Gaerdydd, un o'r dinasoedd saffa ym Mhrydain Fawr, i ddylunio fo fatha bod yn fwy perig na Gotham City ac yn byrstio fo mwy o ryw na'r Playboy Mansion. Ond i bai am Chuggers, dwi wedi bod reit neis yn y lle. Rhaid i un dyn sy'n gysylltiedig â'r prosiect gwisgo fath o dynas cyn disgyn drosodd o dangos i Blwmars. Wel, dwi wedi gwisgo fath o dynas ar y funud yn digwydd bod, felly Gawn ni alw hwnna'n hanner pwynt i fi. Hmm. Canlyniadau cymysg, swn i'n dweud. Ond o, mae yna un peth bach ar ôl ar y rhestr. Mae'n rhaid eich llyfr, eich ffilm, neu'ch drama, fod yn anheriol neu'n ddeiddgar, neu'r ddau. Aha, dyna'r un pwysig. Dyna be mae beirniad Cymraeg yn hefru amdano fo drwy'r amser. Od eich gwaith chi'n feiddgar? Od eich gwaith chi'n heriol? Be maen nhw'n olygu wrth hwnna, wrth gwrs, ydy, oes na regi a thits ynddo fe? Di hwnna ddim yn gwestiwn sy'n cael ei ofyn llawer tu allan i Gymru am ba bynnag reswm. Allan o bob adolygiad ddarllenes i o'r Sopranos, Roedd y rhan fwyaf ohonyn nhw'n mwydram a sgwennu gwerth chweil, yr actio top notch, y cymeriadau credadwy, y ffaith bod nhw wedi llunio dros 86 pennod ac wyth mlynedd, rhywbeth fysa William Shakespeare neu Thomas Marlowe neu Mike Povey wedi bod yn falch ohono fo. Doedd dim un o'r adolygiadau nes i ddarllen yn broli'r peth achos bod Tony Soprano'n effio a jeffio bob hyn a hyn a bod o bada bing yn llongylleo muff. Rhyfedd, di. OK, da ni'n dall. Da chi eisiau'r Gymraeg yn ddangos fel iaith hip, fel iaith groovy, fel iaith happening. A da chi'n meddwl mae'r ffordd gorau o wneud hyn ydy stwffio llwyth o regi yn eich drama, yn eich ffilm, yn eich llyfr, sydd ddim yn eira Cymraeg o gwbl gyda llaw. Didwch beth da chi eisiau mae Saxoniaid, ond oedden nhw'n medru rhegi'n well na neb, chwarae teg. Da chi eisiau sticio gymaint o frona ar y sgrin a fydd S4C yn ei caniatau? Da chi eisiau dangos bod Cymru Cymraeg, hogia a genod, caib a rhaw yn cael rhyw hefyd? Ia, ia, da iawn chi. Ond dyma syniad. Be am roi yn eich drama neu ffilm neu lyfr, ar ben yr holl regi a'r innuendo a'r shots arti o dits neu myff, ond byth coc? Rhyfedd de. Be am drio ffeindio lle yn rhywle, a dwi'n gwybod bod cyllidebau'n dyn, a dos dim amser na phres ar gael er mwyn popeth, ond be am drio de, sticio rhywbeth bach i mewn o'r enw cynnwys. Da chi'n gwybod, cymeriadau, a ffraethineb, a dychymyg. Pethau bach fel yma. Fel bod ein dramâu a'n ffilmiau a'n llyfrau yn cael eu clodfori ledled y byd, fel rhai America neu Loegr neu Norwy. A bod ni ddim yn cael yn colbio am fod y bobl farwaidd, cyntefig, difeddwl yr yda ni. Wink! Peidiwch â cham ddeall, mae naw tan naw yn, wff, mae'n dda. Dwi'n mynd nad ydy o. Ond, diolch yn rhywbeth allwn ni allforio, na di'n bellach na. Dwi'n im. Porthmadog. Dwi ddim yn erbyn regu chwaith. Ond dwi'n meddwl sa'ch chi heiddi'r cyfle i regu yn eich drama, yn eich ffilm, yn eich llyfr, yn eich record gomedi. Ddylse fo weddi i'r foment, ddylse fo farcio trobwynt neu isafbwynt neu uchafbwynt. Mae rhegi'n gallu helpu'r plot. Dim rhegi ydy'r plot. Ddylse chi ddim i boerio allan achos bod chi'n meddwl bod chi'n cool. Dwi'n sicr ddim yn meddwl mod i'n cool. Felly na i'n rhegi. A chi ffocin siom, de.